Үтүө күнүнэн улууспут олохтохторо! Эһитини Баһылай Баһылабыс Никиипэрэп күрүөнүөр аатынан тойон-мүрү култуура киинэ Улуу олоҥхобут күннэринэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит уонна бүгүн эһиэхэ билиһиннэрэрбитин көҥүллээн норуот айымньытын тылынан айымньытын илдьэ сылдьар киһибитин билиһиннэрэр тарҕатааччыбытын Семен Ильич Чанеградскайы кытта Семен Ильич Саха Республикатын үөрэҕэр ийэтин культуратын туйгуна, Саха Республикатын спордун үтүөлээх үлэһитэ, Россия физкультуратын уонна спордун туйгуна, Ваславу и Пурдзу республики пуондатын лауреата, Уус Алдан улууһун Өнөр Мүрү нэһилиэктэрин бочуоттаах гражданина, тапталлаах кэргэн, амара аҕа, эйэҕэс эһэ, спортсмен, учуутал, олоҥхоһут, оһуохайдьыт, тойуксут, ырыа хоһоон айааччы, тутааччы уонна тириэйэр. Дьэрэ Семен Ильич кэпсэтиибитигэр ириэххэйин, дьэ билигин билсиэххэйин, хантан хааннааххын, кимтэн кииннээххин уонна дьэ бэйэҥ тускунан чандакраскайдар тустарынан, төрүттэрин тустарынан кэпсииргэр көрдөһөбүт. Ийэн, аҕаҥ кимнээх этиллэр, бииргэ төрөөбүттэрин кимнээхтэрий дьадаһаалыста билиһиннэрэргэр көрдөһөбүт. Мин Уус Алдан улууһун Өнөр нэһилиэгиттэн төрүттээх, онно олорон ааспыт сирим Ираскайдартан төрүттээхпин. Тыынча тоҕус сүүрдүүрдэн аҕыс сыллаахха деревняттан үс биэрэстэлээх Дьарксы диэн сиргэ буор муосталаах көмүлүөк оһохтоох балаҕаҥҥа төрөөбүппүт. Төрүттэрбитигэр бэйэлэрин кыаллар дьон үөскээн туран ааспыттар эбит. Аҕам нам сүүрүк атыырын, оту киирэн сиирин иһин саас хаархан аартыҥнанна ситэн, субудактыы миинэн аҕалан көбөкөн нэһилиэгин устун төттөрү-таары сүүрдүбүт, бу хараһыйар кылгыттуу суох дуу дии дэлби таһыйбыт уол өнөрдөр биһиги сутаатахпытына, от сута буоллаҕына наар намнар уонна кэбээйилэр абырааччылар уонна киирэн кыстаан олорботторуна. Ағам атаҕа кыалларын ото оҕу ыйамын көрбүтүм. Күҥҥэ алта куоҕаҕа быһан ылар диэн дьоннор кэпсиилэр этэ. Мин оскулаа киирэн илик эрдэхпинэ, тыаттан куоҕаҕы үүрэн киллэрэн, бүтэргэ хаалбыт. Ити тыаттан алта уон сэттэ уонча метр курдук буолуо. Онтон балтараа сүүсчэкэ миэтэрээлээх балаҕаҥҥа сүүрэн кэлэн эдьиим Таанньаны сүүрүгүм, сүөрүм бэрт, куобаҕа таххан тут диэбитигэр эдьиийим ону эрэ кэтэспит курдук, төлүөрэйкэтин саба быраҕаат сүүрэн тахсыбыта. Мин кэнниттэн сүүрэн таххан бараммын кулгааҕым тас гынан төттөрү киирэн хаалбытым. Ол куобаҕа даҕаны эдьиийим хайдах да гынары кыайым көрбөтөҕүм, Серёг Толообутуй миэннэ куобах бүтэйгэ хаайтарыата, тыаҕа төттөрү түһэн хааллаҕа дии. Ону оҕонньор эккирэтэн киирэн бара турбута уонна сотору оҕус төһө билим ааспыт эбитэ буоллар, сып-сылаас лохуум баҕайы мус маҥан хобоҕо аҕала балаҕан иһигэр бырахпыта. Көтүлэҥэс бөҕө аҕам. Итини ааҕан таһаарбыппыт биэһин тоҕус биэһин аҕыс саастаах ити буолбут эбит. Онон атаҕар лаппа кыаллар киһи кырдьыбыт быһыылаах этэ. Уонна ийэм даҕаны өттүгэр эмиэ бэйэлэрин кыаллар дьоннор бааллар. Ол иһин мин ити плакат диэхэ дуу, таблица дуу диэхэ дуу отук оҥорбутум. Онно ити сыаннааскай аймахтартан Саамай улахан ситиһиилээхпит диэн аан дойду кубогун хаһаайына, аан дойду үс төгүллээх чемпиона Черноградскай Павел Дэн бар. Уонна мин эдьиийим, убайым, кинилэр оҕолоро, кинилэр сиэннэрэ барыта уон тоҕус киһи көрдөрүүгэ турар. Уонна өссө кыралар баалларын биһиги сахалар кыра оҕону харыстыыр абыйсайдаахпыт дии. Ол иһин буоллаҕына хорохторун кыра оҕолору киллэрбэтэхпит. ийэм өттүгэр эмиэ бэйэтин кыыллар дьонно сөрөөн-үөскээн ааспыттар эбит. Ийэбиттэн аҕыс сыл балыс Маайа диэн дьахтар уон алта саастааҕар көбөкөҥҥө кыстыы киирэн баран эми от сыылаллаа диэн. Эдэр кыыһы онно уһуннук кытыннарыахтара дуо, онно Потапов Сергей диэн киһиэхэ кэргэн таххан ону олохсуйан хаалар. Уонна Көбөкөн нэһилиэгин Историята сурулла сылдьар, кини дьар-дьоннору кытта тыа татынан ааллаах үүммэт таһаҕас таһыспытын, күүстээҕин буоллаҕына, сэниэлээҕин, ити бедрэлээх ууну тутан кэлэр курдук икки бүтүөҥҥэ тоҕус толору үүтү икки литр тутан кэлэн баран, массыына кузовар усталаан кэбиһэр этэ. Олус кырдаһарбыт. Уонна күнтэн тоҕус саастааҕар бүтү үүтүн устун сиэрдийэлэринэн сүүрэн кэлбитэ. Икки-үс төкүн миэтэрэни тууткайбар наһаа улахан уһун маҕайы тиһэн уһайба баар этэ. Ол сиэрдийэлэрин устун сүүрэр үһү. Маннык олох эргийэн кэлэр. Ити төрдүлэрэ наар уус дьоно олохтоохтор диэн. Ол уус киһи уһайбатыгар. Оттон аҕам ийэм толору ааттарын көрдүм дии. Аҕам Илья Петрович Чанныгырааскай диэн үйэтин тухары Тимири уһаммыт киһи. Кини доруобай киһини сэриигэ иккитэ Чурапчы военкомата, биирдэ Нам военкомата ыҥырбыттарын кэннэ холкуоһу боруонньалаан сэриигэ ыыппата. Онон кини тыыннаах хаалбыт, ону мин тыраатаҕым, Ильмир Шерифин истэ турарбыт кини. Ийэм, ийэм буоллаҕына үйэтин тухары колхозка сүүрүк-күрүк үрүүлэлээбитэ, оччолорго дьахталлар уон алта ынаҕы күҥҥэ түөртэ ыыллара этэ, хайаан да күөттэ. Уонна бороонурун күһүн илдьэ ыйааһыҥҥа ыйаан туттараллар этэ. Онно оскуолаҕа тиийэм иннинэ ийэбэр көмөлөһөр эбиппин, эбии үлэ быһыытынан Бүлүүтэ үчүгэй буоллаҕа олох сөптөрүөн өлөөрү гыммыт бырааскылары аҕалан туттараллар этэ. Ону мин өйбөр-санаабар ол кинилэр наһаа куһаҕассыттаахтар, олох кып-күөҕүнэн ыстара сылдьаллар этэ. Ону өйүм ханнык эрэ элбэһиннэри иккиэн миин кытта үргээн көдүһүөм уотунан мунду мунду миинин уонна кыра быччыка миинин буһаран онон

Дьэ, улахан үлэни үлэлииллэрэ. Урукку холкуостаахтара тохтооннук кырсыктаатаҕа. Кини поколениета оттон барыта оҕолорун үлэни үлэлээх кэллэхтэрэ дии. Ону киниэхэ ол эбии үлэ быһыытынан биэрэннэр, таабылга ааҕыыга кини үлэтин күнэ элбээн хаалар. Оттон бииргэ төттөрөөбүттэрин туһунан билииллэрэ да. Биир ийэ аттынаҕаттан уон аҕыс оҕо бииргэ төрөөбүппүт. Мииттэн уон сылынан аҕа эдьиийдээхпин. Өрөспүүбүлүкэ сүүрбэ тоҕус төгүллээх чөмпүйүөнэ сүүрүүгэ Татьяна Ильинична Иванова диэн кэргэнин фамилиятынан. Киниттэн уон сыл аҕа убайдаахпын Алексей Ильич Черноградскай диэн. Кини эмиэ атаҕар кыаллара биллибэккэ хаалбыт быһыылаах. Биирдэ ыһыахха Лыткин Василий диэн киһиттэн балтараа биэрэстээх сүүрүүгэ түөс аҥаарынан кыайтарбытыттан хомойор этэ кыбыс-иһэн кэбиһэммин диэн. Ол Лыткин Василий буоллаҕына республика балтараа биэрэстээҕэ иккис уонна Иркутскайга Сибиир уонна Дальнай Восток сүүрүүтэ биэс биэрэстээх иккис миэстэлэрдээх киһи эбит. Оттон эдьиийим спортсмен бөҕө, билин. Эдьиийим өрөспүүбүлүкэ сүүрбэ тоҕус сыллаах сүүрбэ чөмпүйүөнэ уонна Урожай общество, ол аата тыа сирин улуустарыгар өрөспүүбүлүкэ киэҥ тыллар Ити уон аҕыс оҕоттон үһү эрэ хаалбыт. Мин үс эрэ тыыннаах хаалбыппыт. Мин бүтэһиктэн үһүспүн. Мин күнүбүтүн өссө икки оҕо төрөөн өлбүт, ийэм түллэн тоҕус сааһыгар диэри төрөхтөөбүт. Убайым Өлөксөй буоллаҕына, бастакыттан үһүс. Семен Ильич, эн дьэ спортсмеҥҥын билэбит. Хайыһарга Саха сирин сүүрбэ-алта төгүллээх чемпионаҕын, ветераннарга Россияҕа иккис үһүс призердараҕын, Саха сирин спортивнай чиэһин уон түөрт сыл көмүскээбитин, ол иһигэр икки сыл Российскай Федерация хамаандатын састаабыгар сылдьыбытын уон көрдөрүүлэрэ хаһан да хатыламмат хайыһардьыт буолаҕын. Ити хатыламматаҕа биэс эмэ сыл буолбут дии. Российскай Федерация физкултууратын уонна спортун туйгуна, Саха Өрөспүүбүлүкэтин спордун үтүөлээх үлэһитэ, сүүрбэһис үйэ спордун лауреата буолаҕын дии. Дьону хайыһарынан дьарыктаммыккын дии. Хайыһарынан оҕо сааскыттан дьарыктаммытын дуо? Бастаан сүүрүүнэн дьарыктанар этим. Онно биһигини физкультура учуутала диэн суоҕа оскуолабыт дириэктэрэ, филологическай наука кандидата буолбут Капырин Николай Захарович эрчийэр Туох даҕаны инвентарь уоҕа, ону ыскамыайка баара, онон уонна биир турник баар этэ, уолаттар онно ол турникка оонньуур этибит. Ону кини, мин үөлээннээхтэрим Сырсыыга Летунисов Моисей Маччай диэн ааттыырбыт, Ушмискай Коля Хохтаабыс диэн ааттыырбыт, Сиипсэп Түөсэ Туппуска диэн ааттыырбыт, сүүрүгү олох тулуппаттар этэ. Ол сырыттахпына, ахсыс кылааска үөрэнэ сырыттахпына, уже былырыыҥҥыттан ыла Кутуруч уу тула кэлбит этэ, старостым Егор Петровичка. Ону көрдөргө сүүрэн истэхпинэ, тобуталбыттан тутан ылан, Бүгүн алта уол кэнниттэн хаалаҕын. Миэхэ бачыҥкалаах хайыһар бүрүйэхпит. Кэлэр нэдиэлэҕэ оройуоҥҥа күрэхтэһэ барабыт диэтэ. Ону мин соһуйдум. Оттон Лукачевскай Колялаах диэн иһэммин өйдөөбүтүм. Кинилэр ахсыс кылааһы бүтэрэннэр Дүссээҕи үөрэнэ баран хаалбыттар эбит, бэйэм ахсыс кылааска үөрэнэ сылдьар эбиппин. Дьонтон Бачыҥкалаах тайаары истэбин үөрбүтүм баара күөрдэннэр үөрдэхтэрбит хайдахтарына от барда оһуллаһайдар. Ону күтүөтүм Иванов Борис Маркович оройуонтан хайырыппыта уонна отут аҕыс размердаах хаачыстыбалаах олох наһаа үчүгэй бачыыҥканы ыыппыта олох хайара болон олох бэйэтэ барар. Онно ол оройуоҥҥа киирэн күрэхтэспит түм даҕаны хайдах даҕаны хаһыс да буолбуппун өйдөөбөппүн. Оттон биир нэдиэлэ буолан баран, Олимпийскай уонна аан дойдулар чемпионнара Алевтиновна Павел-Колченов кэлэллэр үһү Уус Алдаҥа диэн. Уус Алдан улахан спортивнай традициялаах оройуон, ол иһин буоллаҕына бу кинилэри Уус Алдаҥа таһырбахтар диэн. Ону хайдах эрэ Кини эрэ көрүөхпүн наһаа баҕараммын, оскуола дириэктэригэр киирэммин, ытаан туран көрдөстүм, ийэм бороҕоҥҥо биэрдэ. Ону кини сопхуоска, холкуоска биир эрэ массыына баар. Ону Дьүксээҕи эрийэммин миэстэ баар буоллаҕына ыыттарыҥ диэтэ. Ону Оруона сарсыҥҥыгар миэстэ кэпсэппит быһыылаах. Инньэ гынан мин оройуоҥҥа киирэн хааллым. Ону уруйан бастыҥ хайыһардьыттара Иван Макарович Легков, Иван Васильевич Бурнашов, Борис Маркович Иванов, Анатолий Находкин күннээн сүгэһиллэр. Оҕолорго Володя Слепцов, Вася Колодезников, дьэ уонна тыаттан, Тандаттан тиийэ оҕолору киллэрбиттэр этэ. Ону ол нууччалар кыра маннык учебнай куруук оҥордулар уонна ол онно киһи хайдах анньыныахтааҕын, ханнык тиэхиньикэ баарын, төһөнү аһыахтааҕын кытта бүтүннүүтүн олох улахан дьоҥҥо өйдүүллэрэ буолуо. Ону мин ол тыа оҕото аҥарын өйдөөтүм. Аҥарын буоллаҕына Олох харахпар видео курдук уһуллан хааллар, куллуахпар иһиллэн хааллар. Олох кинилэр хамсаныылар олох билиҥҥээҥҥи дьиэгэ харахпар баар. Ону кэнники нуучча тылын үөрэтэн, үөһэ билэр буолан истэҕим аайы переводтанан миэхэ киириэн истэ. Онон Дьылга хаан диэн олох баар эбит. Ол мээнэ тарбыспатах эбиппин дии. Онон дьэ ол көрдөспүтүм олох таба хардыы олохпор таба хардыы буолбут эбит бонсускалаах оҕотугар уонна эһиилигэр миэхэ миэхэ тоол эдьиийим эдьиийдээх көтүтүн бороҥоҥҥо олороллор онон кинилэргэ үөрэнэ киирбитим Лүксээн Морьевтаахха иһин онно олоро олороммун кинилэргэ киирэн олороммун дьэ дьиҥнээхтик улахан дьону дьарыктаан бат кэннилэриттэн батыһан кинилэр ким тугу оҥорор да ону үтүктэн иһин. Уонна ол костюмнар хайдах хамнаммыттарын көрөммүн сиэкилэ улаханбай сиэкилэ тунаспыттара. Ол сиэкилэ иннигэр тураммын дьэ кинилэри үтүктэммин муоста кыраныската мантайан тахтыбыта, икки киэтэ тэстибитэ. Инньэ гынан ол атын оҕолор курдук ардаачалаппа сыыры таккыга ардаачалаппа тиһи буолбут. Дьэ, Семен Ильич оскуола кэнниттэн биир сыл, кэлин биэс сыл тренердээбит эбиппиттэр. Республика элбэх призердара эйииттэн иитиллэн тахсыбыттара. Ол курдук ааттыахха сөп Надежда Алексеева, кэлин түөрт да биэстээх километр эстафетаҕа универсиада чемпионката буолбут эбит. Общественнай тренер быһыытынан тоҕус сыл СССР спортун маастарга кандидаттар бэлэмнээбиппин, үс сыл Уус Алдан спордун салайбыккын, Оройуон, республика тыатын сиригэр бастаан Кыһыл Знамянан наҕараадаламмыккыт уонна сүүрбэ иккис Олимпиадаҕа путевка ылбыккыт. Эн идеяҕынан БАМ, Дьокуускай, Бүлүү, Хохочой, Дьокуускай хайыһар переходтара тэриллибиттэр эбит. Дьэ, Семенович, оройуоҥҥа, республикаҕа спорт сайдыытыгар ситиһиилэрдээх эбиккит, бу ханна тренердээбиккиний, хайа оҕолор уонна дьэ ситиһиилээх таххыбыттара? Оскуоланы бүтэрэн баран физкультурнай институкка үөрэххэ туттарса киирдим. Ону Омскай физкультурнай институкка уон аҕыс оҕоттон икки уоламмыт. Биир нуучча уола, Үрдүгү көтүүгэ метр оҕуһун биэһи ылар ол үөрэнээччи, Россия көспүрүдьүөрэ уонна ХАК-лартан миилин онно ыыттылар. Ону тиэмин харбааһыны үскэ, гимнастиканы түөркэ, исписээннэспин биэскэ туттуран бараммын, Люка Атлетика этим. Сүүс метрэ сүүрдүүтүн мин уон түөрт нуунньуул кэллим. Ол саамай үйэбэр түргэнник кэлбит этим. Ону норматив уон икки ыһылай аҕыс диэхтэр. Олох ырааҕынан сылдьар эбиккин диэтилэр. Ону ол уон икки ыһылай аҕыс диэн Бүк-Уус Алдан улахан дьоҥҥо рекорда. Уһун устаныга түөрт метр сүүрбэни түһүөхтээхпин мин үс метр алта уону түстүм. Ядраны аҕыс метры анньыахтаахпын сэттэ метр алта уону бырахтым. Ону дьэ чэпчэки атлетика старшай протоколе Третьякова араспаанньатын билиҥҥээҥҥи дойдуун эн олох Чараапаха эбиккин диэн кинигэ үүрээн көрүстүм. Онтон үөрэх хамыыһыйата бу бүспүөккэ первый директордаах эбиккин биһиэхэ первый туох бокса уонна велосипед успурда баар онон биһиэхэ киирэн үөрэн диэбиттэригэр эһиэхэ хайыһа туох буоллаҕына бардым диэн кэллэххэ. Онон ити эдэр дьоҥҥо сөбүлүөм этэ, киһи олоҕо мүччүргэннээх, маннык түбэлтэлэртэн турар. Онон мин физкультурнай үөрэхтэниэхтээх киһиэхэ бүччү тутан турабын. Онтон онтон үөрэххэ киирбэтэҕим иһин кэлэн ити сыл спортивнай школа аһыллыбыта Уус Алдаҥа, Охтоон Охтоһуннаахха. Онно тренеринэн ыллылар. Ол тренеринэн ылбыттарын кэннэ аҕыйах эрэ ый бириэмэ үлэлээтибит. Дьуккуп Уйбаан Михайлович, Давыдова Февроня уонна мин буолан бу Уус Алдантан. Ахсынньы икки күнүгэр Саха сириттэн тахсан бараммыт муус устар уон сэттэ сылыгар биирдэ кэлбит. Инньэ гынан Иркутскайга биир ый устата дьарыктанан, кулаан үлэҕэ тиийэн күрэхтэһэн, Красноярскайга Сибирь уонна Дальнай Востокка күрэхтэһиитигэр кыттан, Архангельскайга Урожай общество киин сэбиэтин күрэхтэһигэр кыттан, Мээх-Аҕаласка Саха сирин тыатын сирин күрэхтэһиигэр кыттан бараммыт биирдэ дьиэбитин булан турабыт. Ол саҕа уһуннук дьарыктаммыппыт суоҕа, ол миэхэ наһаа улахан базаны биэрбитэ, кэнники сүүрэрбэр үчүгэй кыаба ылбыта. Онуоха спортивнай школа дириэктэрэ Габышев Егор Федорович Иван Михайлович уонна мин икки тренер үлэлэрин кыһана быһа солбуйан аҕалбыта. Ну, тренер быһыытынан бастакы сылбар үлэлээһиҥҥэ туохтааны түмүк суох. Кэлин эмиэ э, биэс сыл устата тренердээбитим. Онно Савскай Вася билигин өҥчүөс халайааччытын холбуйааччы, Бурцев Боря билиэн киһи кэккэбилиэ суох. Республика тыатын сирин оҕолоругар республика президентэри буолбуттара, сүүрүүгэ даҕаны, хайыһарга даҕаны, Сивцева Лана уонна Тарскай Вася Көмөнөн биир да күн залга киирбэккэ кыһаны быһа хайыһардаан тураллар. Оннук бэриниилээхтик эрчиллибиттэрэ. Надежда Алексеева үчүгэй баазаны ылбытыттан олох үөрэ саныыбын. Кини оччолорго республикаҕа мессереппэтаа буолан баран, кэнники университет учбуонай хамаандатыгар киирэн, университет, универсиада Уралтан бэттэх университеттар, Дальнай Восток, Сибиир, Урал, Казахстан, Өзбекстан университетын универсиадатын чемпионката буолбута. Номон тоҕусата. Дьэ, Семен Ильич идеалын историккын, сүүрбэ биэс сыл эҥкилэ суох кэнчээри ыччаты үөрэтиигэ-иитиигэ үлэлээбит эбиккин, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин туйгунаан дип. Историк идэтин хаһан, ханна ылбыккыный, ханна үлэлээбиккиний, үөрэппит оҕолорун, ситиһиилэрин туһунан кэпсиэм дуо? Алтыан сэттэ сыллааҕыта Саха государственнай университетыгар историко-филологическай факультекка үөрэнэ киирдим. Онно киирэн үс сыл үөрэнним. Ити үс сыл үөрэммиппитигэр үһүөннэригэр эстэпиэтаҕа ЕГУ хамаандата республикаҕа бастаабыта. Алта уон тоҕус сыллааҕыта Пермь куоракка уон биэс отут километрга иккиннэригэр бастааман универсиада чөкүөнү буолбутум хатылана илик пока онтон эһиргитэр казан куоракка киирэммит эмиэ үчүгэй баҕатык күрэхтэһэн бараммыт кэлбиппит кэннэ субуота күн спорт кулууп грамота биэрдэ кубок туттарда понедельникка үөрэнэ тиийбиппэр истиэнэ бирикээс таххан турар эбит вышине черноградская туоха экзаменҥа киллэрбэккэ диэн үөрэҕи көтүтэрин иһин Ону мин оччолорго нууччалыытын эттэхэ гордай буоллаҕым дии. Инньэ гынан ол биргэһэ көрдүм даҕаны дьиэм диэки айанныы турда. Онон ол хамаанданан сырыттахпыт уон киһи буолан сылдьабыт икки тренер иһигэр. Мин соҕотоҕун онно күлүгэ иһиллибит буолбатах буоллаҕым дии. Инньэ гынан мин үөрэҕим быстан хаалла. Онтон олохпор итиннэ спорт инструктор, манна комсомольскай сэкирэтээр, итиннэ солбуйааччы, манна солбуйааччы буоламмын олохпуттан уон сыл устата олох футбол мээчигин курдук ырыттым. Онтон ити кэргэним өйдөөх дьахтар түгэһэн уон сылы быһа эн бу үөрэххин салҕаа диэн этэн уон сыл буолан баран

Москваттан эппиэт кэлбит, инньэ гынан үөрэхпин халбыыр буолар. Онон университеты уон алта сыл үөрэнэммин, аҕыс уон түөрт сыллаахха отут алта саастаахпар дьэ учуутал диплому туттум. Ол туппуппар бу Мүрү орто оскуолатын завуһа Үлэ Кыһыл Знамята орденнаах Ия Петровна Рыбкина кытаанах эбээҕинэн аастым. Уруок баҕалар кыратта Шибеба ама бөҕөнү биэрдэ. Биир уруокка ширба аҕыс ирдэбилэ суруйар этэ. Дьэ кытанна. Мин олох ыксаан бараммын, ханна даҕаны барар-кэлэр үүтүм суох, учууталлаахтахпына эрэ сатанар диэммин, олох бэрт кыранан иҥнэммин оннук учуутал буолан турабын. Учууталлаабытым үһүс сылыгар үөрэнээччилэрбиттэн Татьяна Заровняева Санкт-Петербурга киирэн культура институтугар историяны биэскэ туттарда уонна Лариса Лыткина диэн кыс Кемерово куоракка тиийэн экзамены биэскэ туттарбыта. Мин ол саҕа үөрбүтүм суох этэ. Онно Евгений диэн суох аһаҕас экзамен, онно комиссия ханнык баҕарар боппуруостары биэрэр. Ону ол Татьяна ийэлээх ааты иккэн барбыттар этэ, Санкт-Петербурга уонна Тымтыы мунньахха Иркутскайдары уонна Томскай университеттарын мөхпүттэр. Эһиги оҕолоргут уон сэттэ баалы ылалар, бу хоту дойдуттан кэлбит оҕо уон аҕыс баалы ылан үөрэххэ киирдэ дии. Дьэ миэхэ ол үрдээх улахан стимул буолбут. Уонна оттон икки сыл устата правовой олимпиаданы ыыта сылдьыбыттара. Онно иккиннэригэр Уус Алдана «Ээ, мин мин оскуолам оҕолоро бастаабыттара хамандана». Онтон үлэлээн бүтүн үс сыл иннинэ эмиэ предметнай олимпиадаҕа биэс призердаммытым. Ол иһигэр Лия Сивцева диэн тохсус кылаас үөрэнээччитэ историяҕа уонна праваҕа иккиннэригэр чемпионнаабыта. Оскуолата үлэлээбит түргэннэ оҕолорбуттан үчүгэй дьон үүнэн таҕыстылар диэмин көрдөҕөн астынабын. Наука икки доктордор үүнэн таҕыстылар. Ровно физкультура институтун научнай үлэҕэ уонна биир эмиэ завуһа. Алта үтүлээх үлэһиттэр үүнэн таҕыстылар. Ити Анатолий Бурнашов, Варя Аманатова ити миэхэ эмиэ үөрэммит оҕолор. Онон миигин учуутал быһыытынан билиннэллэриттэн мин олохмутук курдук Дьэ, аны билигин тылынан уус-уран айымньыларбытыгар киириэххэйин фольклорбутугар. Билим бу Семен Ильиһи кытта билсиибин кырата кэтэһиннэриэхпин баҕарабын. Икки тыһыынча тоҕус сыллаахха биһиэхэ улуус Алдаҥҥа үһүс Өрөспүүбүкээнскэй Олоҥхо ыһыаҕа буолбута. Бу Олоҥхо ыһыаҕын чэрчитинэн эрдэ Ийэ улууспутугар Олоҥхо фестиваля ыытыллыбыта. Дьэ, бу манна биһиги Мүрү нэһилиэгэр олоҥхоһуппут суох буолан, үчүгэҕэй бөҕөнү мин уус-уран салайааччы быһыытынан көрсүбүтүм. Онно биирдэ өйдөөн ыллым. Мүрү орто оскуолата юбилейа буолбута. Манна харабылла Дьөгүөрэп оруолун Сэмэн Ильич толорбутун өйдөөтүм уонна бииргэ үлэлиир коллегаларбыттан, Мария Алексеевнаттан, Валентина Романовнаттан ыйыттым. Сэмэн Ильич диэн итиннэ первай оскуолаҕа учуутал баар эбит, кини бу күһүн наһаа үчүгэйдик оруол оонньообута, бу киһи толоруо дуу диэн ыйыппыппар, кинилэр толкуйдуу түһэн бараннар, кырдьык, оонньуон сөп киһи, эн бэйэҥ тархан, итта хаҥын кэпсэтиэн дуо диэтилэр. Онон мин Сэмэн Илииһи Илиичкэ таҕыстым бастакы оскуолаҕа уонна дьэ уруок биэдэ биэрэ ол туран эбит. Ону уруогум быыһыгар ыҥыран ыламмын, маннык боппуруоска кэллим диэммин кини кытта кэпсэттим. Онон Сэмэн Ильич былаана Оо, дьэ, ыарырҕатабын диэх курдук эттэ бастаан. Онно атын биир эмиэ практикаль үлэһит баар эбит, ол киһи Туойа ыллыы оһуохайга иһдьэр уол баар эбит. Көйгөргө хаапыкайдан үрдүк ити. Аа, ол уолу ылыҥ, диэтэ. Ол төрүт култуураҕа үөрэтэ сылдьар уол, практикатын бара сылдьар уолу. Ону булаҕына, мин ол уолбут аны эрдэ барар буолан хаалла. Инньэ гынан, дьэ, Сэмэн Ильичкэ бу маннык текстаахпыт наһаа улаҕына оһуох диэн кинини көрдөстүбүт. киһибит дэ имин-дьаамын биэрэн, Дүпсүҥҥэ бараммыт фестивальга кытынныбыт. Ол курдук дьэ биһиги үлэбитин, Сэмэн Ильичтиин үлэбитин оннук саҕалаабыппыт. Онтон Олоҥхо аһыаҕар дьэ бу мүдьү бөҕө олоҥхо турбутугар уонна бу үһүс Республиканскай олоҥхо аһыаҕар туруоруутугар кини олоҥхоһут оруолун толорбута. Мантан тыла дьэ улуу олоҥхо дьэ байҕалыгар ылларан, күн бүгүҥҥэ диэри дьоҥҥо-сэргэҕэ олоҥхолуһдьаҥ. Буолаары буолан икки бэйэҥ айбыт олоҥхолордооххун, дьэ бу эйгэҥ туһунан, олоҥхоҥ туһунан сырдатарга көрдөһөбүт. Аахпыт эбиппит Борисова Маахпа диэн латыын тылын билэр дьахтар үөрэтэн, субуота уонна баскыанньа киэһэ чүмэчи уотугар аахпыппыт. Дьонум арҕаа баска сүөһү көрөн олордохтонно. Онтон онтон туран Куруук үнэ биэһин сыл буолан баран уус-алдаҥҥа ити олоҥхо ыһыаҕа тэриллэр. Уонна ото тэрийээччилэр уруок үнэ үрдүк өҕөнү талбыттара ото сөп эбит, олоҕура бу ол миэхэ сөп түбэһэн буоллаҕа дии. Түбэһэн хаалла. Үрдүк өҕө ааптара Дмитрий Говоров да уус-алдан киһитин буоллаҕа дии. Сөп. Онон аны туран

кыра оҕус бэлэмнээх курдук. Буолаҕыммын ылынарбар миэхэ арыый чэпчэки курдук буолбута. Оттон бу олоҥхону олоҥхоҕо хайаан даҕаны көтүҥ диэн, бу куонкуска көтүҥ диэн эн модьуйан тураммын туохтаабытын миэхэ олох наһаа улахан махталлаахпын. Онон ити үс этаптээх куонкуссу бүтүннүүтүн ааспыппыт. Ол олоҥхоҕо тардыллыбыт туһунан Лубин Хаарыс кинигэтэр монографиятыгар биэһэн аҕыс биэһэн тоҕус страницаныгар сурунаайдар. Онно мин эйиэхэ, эйиэхэ уонна Василий Васильевич Илларионовка кутталым диэн оннук сорукка, бичиккэ киллэрэн ити барыта Атын дойдулар барыта оҕолоро диэннэр, мин онко этэх киһим туһунан. Неле, аны оһуохайбыт туһунан кэпсэтиэххэ. Сэмэн Ильич, дьэ биһиги өрөспүүбүлүкэбит Дархан этээччитэ, икки тыһыынча уон биир сылтан Оһуохай общество председателин солбуйааччыта оһуохайын туһунан дьэ биһиэхэ эмиэ сырдатарга көрдөһөбүт. Олоҥхо ыһыаҕа бүтэрин кытта күһүн Аҕыс учуутал биирдэ бары пенсияҕа барар буолан хаалбыппыт. Инньэ гынан мин кэтэх хаһаайыстыбалаах этим. Ол хаһаайыстыбабын барытын иһэн бараммын куоракка киириммин дьэ оһуохайга кыттыһыбын диэммин оһуохайга киирдим. Ону кынаттаһаммын көрөннөр миигин оһуохай саҥа састаабыгар киирэргэ сөбүлэһээн да үдөйбүттэрэ мин сөбүлэһэбин диэн кэбистим. Ол онно киллэрээт даҕаны ыстаарыстанан талан кэбистилэр. Ыстаарыста үлэтэ хайтаҕа мин олох билбэппин. Ол тыын булааны ис хоһооно ол баскыһаанньа аайы оһуох айдьыттарга ким мындыырын, ким үҥкүүлүүрүн, ким тойуктуурун, ким тугу хатыырынан, кыттарынан тэрийиэхтээх эбиппин. Ону мин тыаттан киирбит киһи биири да ким да туохха да сыһыаннаһарын билбэппин, наһаа ыарырҕаттым. Манна урукку староста көмөтүнэн иккиэн көмөлөөн нэһиилэ сыламара буолаат даҕаны сайын буоларан кытта дойдуга күрээн хаалар. Онтон күһүн этиниэ тиийбитим гэнэ устан түһэр оннугар миигин председатель холбуйааччынан анаатар. Эн улустары кытта хылдьаҥҥын оһуокайы тэрий, улустары кытта үлэҕэ дии. Инньэ гынан Онтон ыла уон түөрт улууска оһуохай филиаллара астыбыт. Инньэ гынан биһиги халайааччыбыт Александр Дужурович Данилов ирдэбилинэн ханна сахалар түөлбэлээн олороллор даҕаны, онно барыта оһуохай дуорайан олоруохтаах дии. Биһиги бүтэһигэр Абый улууһугар тиийэммит хоту улуустартан туохтаабыппыт, оһуохай филиалын астыбыт. Онон улахан Мунньахтар, кэнсиэрдэр барыта оһуохай кыттыгастаах буолуохтаахтар, сыбаайбалар, юбилейдар барытыгар оһуохай добуоллаах буолуохтаахтар. Ол диэммит биһи ону дьоҥҥо үөрэтиэхтээхпит. Оттон ити Дархан Дархан этээччи буолаарга икки тыһыынча уон икки сыллаахха табаттар. Ээ, оннук. Икки түүнтү уон икки сыл мин олохпор биир сүрдээх улахан эппиэтинэстээх уонна түһүлгэлээх сыл кэлэн ааспыта. Саха оһуохайа Гиннес рекордун уон биэс тыһыынча икки жүз тоҕуруон үс киһи отут алта куругунан эргийбитэ. Мин этээччиттэн төрдүс киһинэн кытыытыгар сылдьыбытым. Онно уус-алданнар эмиэ киирэннэр икки сибээккэ сылдьыбыттара. Ити Гиннесс сирин курдун олохтооһун кэнниттэн үс чаас буолан баран киһи түөрт чаас саҕана Туймаада оһуобун күрэҕэ буолбута. Онно отут биэс киһиттэн икки киһини бастаппыттара. Тыырый-туруй диэн буолбакка эрэ икки бастакы иккис уонна үһүс миэстэлэр биэрбиттэрэ. Онно Сунтаартан кэлэ сылдьар Чирков Иннокентий диэн киһи ми уонна миигин бастаппыттара, инньэ гынан Дархан этээччи аатын онно сүгэн турар. Семен Ильич, дьэ, аны тойугун туһунан кэпсэтиэххэйиҥ. Дьэ, тойукка туох ситиһиилэрдээххиний, хайдах киирбиккиний, ол туһунан билэллэр эрэ. Мин куоракка киирбит сүрүн сыалым диэн дьиэ-уо диэн өйөнө өбүгэлэрим ыл-үөл таһымнарын отто баайытыы тиийбит киһи диэн онно сыаллаах соруктаах киирбитим. Семнарашкайдар аймахтар дьиэ-уо диэн өйөнө наһаа кыайа тутан бука бары ыллылар. Аҕам билби төрөөт балтын улахан уола Коммунарааскай Николай Гаврилович диэн ырыа Ньукулай диэнэн ааттаммыт киһи кэлэн олорон ааспыта. Кини бу сахалар хоту дойду норуоттарын фестивалыгар Москваҕа кытта барар бараҕын диэн сарсын Бороҕоҥҥо киир, өйүүн Москватаҕын диэбиттэриттэн тыа киһитэ буолан, таҕаһым-сабым диэн көрүнэн баран, кыайан тарбахха хаампыт. Хортуочуттан олох күрдьүгэр диэри хомойор этэ, ол хомолтото миэхэ бэриллэн хаалбыт, инньэ гынан мин киниэхэ майгынныыр курдук чугасаһар курдук дьиэ уолуйан ыллаабыт киһи диэн аҕам ааһар этим. Онон дьиэ уол диэн ырыаны арахсаан ылыыллар, ону билигин Ньурбаттан түмүктээх Евдокия Павлова салайааччылар күн дьоно диэн артыытар дьиэтин иһинэн тэриллибит ансаамбылга киирбитим. Онно биэс сыл устата кыттаммын, биэс сылы бастакы степеннээх лауреат буллубут. Түөртэ күн дьоно ансаамбыл, иккитэ мин соҕотоҕун толоруулар. Уон сэттэ сыллаахха Майаҕа Северная радуга диэн аан дойдутааҕы фестивальга уонна Сохраняем традиции диэн Санкт-Петербурга икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха аҕыс тас дойду кыттыылаах фестивальга кыттамын, олоҥхону үс тылынан толорбуппар оҥоһуктара. Санкт-Петербурга ыытыллыбыт фольклор фестивалыгар Саха сириттэн түөрт коллектив барбыт этэ. Бүлүүттэн уон эмээхкиттэр тиийэннэр үс кулаһынан ыллаанар бастакы степеннээх лауреат буолбуттара. Ньурбаттан уон сэттэ уол аттар тиийэннэр Хомустааннар иккис степеннээх буолбуттара уонна Тулагыттан үһүс кылаас үөрэнээччилэрэ отут сэттэ оҕо отут биэс оҕо сэттэ төрөппүттээх тиийэннэр үс степеннээх лауреат буолбуттара. Онно Турция курдук Непал курдук дойдулар биир грамота пух-балык буоллахтарына, саха иһирэ награждениеҕа уонтан тахсата тахпыбыта. Ону биһиги күн дьоно шетте буолан барбыппыт, онтон сыанаҕа түөртэ тахпыпыт. Сыанаҕа алтата таҕыстыбыт. награждениеҕа. Онон мен бу хакым дьоно прокурордара наһаа күүстээҕин, атын омуктары олох баһыйарын мин онно илэ көрөммүн итэҕэйэммин, сүрдээҕин сахам дьоно талааннаахтарыттан астынан кэлбит. Дьэрэ Семен Ильич аны бэйэтин олоҥхолорун, олоҥхолорун Робин Харрис диэн киһи кэлэн икки тыһыынча тоҕус сыллаахха кэлэн устубут эбит. Онтон ыла бу Семен Ильич кинини кытта билсэн, улахан учуонай, Америка учуонайа, билсэн бу кини олоҥхотун пособие гынан билигин аан дойду студеннарын үөрэтэр эбит. Ол туһунан кэпсиэн дуо, Семен Ильич? Робин Харисбиһи билсибит кэлин булбута. Броҥо буолбут ыһыаҕы кини устан ылбыт эбит, онно ыалдьыт быһыытынан көннөрү холлаһан иһэр. Уонна дойдутугар баран иһэн преподаватель ханаатаҕа диye, бу маны мин туттуохпут сөйтүбүт, бу алтон кыраадыстаах тымныыга хахалар диэн омуктар олороннор, онно биир киһи элбэх оруолу толорор ди. Сөп. Уонна ону тутта сылдьыбыт, онно саха эрэ билбэт. Икки тыынча уон үс сыллаахха Хотугулуу Илиҥҥи федеральнай университет профессора Василий Васильевич Ларинов Гарвард университетыгар Эдуард Алексеев саха дьоно уон сэттис уон ахсыс үйэлэргэ тугу таҥныбыттарай, тугу туттубуттарай, кинилэр таҥастара, саптара, туттар-сэптэрэ барыта баарын Бу Гарвард университетыр бэлэхтээри бэлэмнээбитигэр онно көмөлөһө үлэлии уонна лекцияҕа быраһыардаан. Бу Уус Алдаҥҥа ыытыллыбыт олоҥхону Роберт Карыш көрдөрбүтүгэр сылдьар. Онно ити цирк артыыстара үөһэ канатнай суол канатнай суолунан үөһэ көтөһүллэллэрэ диэн, мин олоҥхону олорорум диэн, оһуохайдыы сылдьарбыт диэн уонна олоҥхо персонажтарын туһунан быыстапка оҥоһуллубута көрдөрбүтүн арааһа чараҥга уһуннаабыт. Ону ол барыта ол кылгас киҥҥээн уһуллубутун көрөн, сүрдээҕин сылын-махтайан кэлэн Мүлдьү бөҕө Америкаҕа диэн олус хаһыытыгар ыстатыйа хоруйбута. Уонна кэлэн баран миигин Робин Хаалиһы кытта сибээстээбитэ. Инньэ гынан, скайпынан уонна электроннай сибээһинэн бэрэсибээстээммит кини киинэтин миэхэ ыыппыта. Онно ол любительскай киинэ хас мүнүүтэ, хас сөкүүндэ ханна көтүтүллүбүтүн барытын эйиигиттэн сценарий ылбытым дии. Ол ылан баран нууччалыы барытын переводтаан баран, ол көтүтүллүбүккэ ханнык түгэннэр буолбуттарын уонна уол сахаҕа туох суолталаахтарын барытын быһааран биэрбит. Инньэ гынан, кыратык да буоллар ити усулуйа оҥоһуллан тахсыытыгар кыттыгастаах курдук сананабын, бэйэм. Онно ити Кэйти Холгердет уонна Друлья Джонсон туохтара, отзывтара баар. Пособие оҥоһуллубутун кэннэ саха олоҥхотун аан дойду норуоттарын искусствотын үөрэтэр кииҥҥэ атын омуктары кытта тэбистэнэ тутан үөрэтэ сылдьаллар. Бу сэтинньи уон тоҕус күнүнээҕи дааннайынан уон икки омуктар үөрэтэ сылдьаллар биһиги олоҥхобутун. Өссө биһиэхэ привет ыыппыттар уонна саха олоҥхотун Омук дьоно үөрэтэллэриттэн биһиги Кырдьаҕын үөрэбит, астанабыт. Кэмэн Ильич аны билигин дьиэ кэргэнин туһунан кэпсэтиэххэйин, эн Холоонноох доҕорун, кэргэнин Варвара Ивановна Черноградская, Саха Республикатын тыатын хаһаайыстыбатын туйгуна, ветеринария бэтэрээнэ, Бүлүү нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо уонна оҕолорун, дьиэ кэргэнин туһунан биһиэхэ билиһиннэрэрэ. Варя биһи тохсус-онус кылааска биир кылааска үөрэттибит. Онтон кини СГУ-га үөрэнэн киирбитэ. Ол үөрэҕин бүтэрбитин гэнэ биһиги ыал буолбуппут, түөрт дьон аҕыс оҕолордубут, үс оҕолоохпут. Онон биһи бэйэбин даллаах киһинэн ааҕынабын. Уолбут Палатинум диэн ООО дириэктэрэ. Улахан кыыһым Маны бу бороҕоҥҥо, Сбербааҥҥа мэлэйдэр. Аччыгый Кырым буоллаҕына, Дьокуускай куоракка бу ураты харыстабыллаах сирдэр айылҕа пааркаларын дириэксийэтигэр дириэктэргэ сэкирэтээрдиир. Икки оҕолоох. Уолун оҕолорун ааттан? Уолум

Турфьянан, Санкт-Петербурунан фольклорга баран кыттыыны ылбыта. Аччыгый кыыһым кыыһа хомус сардыытыгар эмиэ Кытайга баран, олох кылааһынан бараннар хомустардан тураллар. Ол хаана традициялаах этибит, оҕо бастыҥ кылааска киирдэ даҕаны, кинилэргэ биһи хомус бэлэхтиибит. Оччоҕуна оҕону тугунан даҕаны соппот буоллаҕын дии. Ону уоллаана куорат оҕолоро Дай мне да, дай мне дэнин кумустардан, онтон дьэ учуутал өй ылан төрөппүттэр мунньахтарыгар оҥорбутугар ол урут оҕолору нууччалыы саахтаны буквалары хамыс тардан баранар, Азия оҕолоругар Дьокуускайга бастааннар кинилэр кылаастара кыттыбыта уонна кылааһынан Кытайга бараннар хомустаабыттара. Мин бэйэбин дьоллоох киһинэн ааҕынам. Тоҕо диэтэххэ, мин иннибэр турбут задачалары барыта олоххо киирэн туолан истилэр. Марын эппитин курдук, үчүгэй дьахтарга түбэһэммин, үөрэхтэнэммин учуутал буоллум. Успуорка эмиэ потенциальнай возможность барыта туттуллубатар даҕаны ситиһиилэр бааллар. Саамай олоххо дьолум диэн үс оҕолоохпун уонна мин тулабар барыта сырдык диэннэр бааллар. Олоҕум туох баар кэччик кэмнэригэр барыта мин тулары үтүөкэн дьоннор үтүө сөбүлэринэн, кинилэр өйөбүллэринэн киһи буоламмын сиру-буору биир ыкка дылы баччааҥҥа диэн айаннаан кэллим. Үйэм тухары бу алтан сааспар диэри успуортан арахсыбатаҕым. Хаһан даҕаны мин биир дьыаланан дьарыктамматаҕым, икки эбэтэр үс дьыаланан тэҥинэн дьарыктанар идэлээх буолан хаалбытым. Онно миэхэ олох туох даҕаны сүрдээх өйөбүлүнэн, сүрдээх көмөлөһөөччүнэн буол кэргэним Варвара Ивановна буолар. Отут аҕыс сыл ветеринарнай Үлэҕэ үлэлээтэ, сүүрбэ сыл ветлаборатория дириэктэринэн үлэлээн пенсияҕа тахсыбыта. Онон мин киниэхэ бу олохпор ситиһиилэрим барыта биэһэн быраһыана күнү өйүүлэнэн биэрдэхпинэ улаханнык сыыспаппын. Успуорка Бэйэбин кыһын реализацияламматахпыттан сүрдээн хомойо аһаанныыр этим. Онтубум эмиэ олоххо киирбитэ. Биир эн сыл буолан баран үөрэх министрэ Уусалдаҥа кэлбитигэр бу омук сиригэр марафон баар үһү, мин онно кыттыахпын баҕарабын диэн эппиппэр кэлэр нэдиэлэ киирэр диэтэ. Инньэ гынан кэлэр нэдиэлэ киирбиппэр сайыланньабар илии баттаан Финляндия курар буолаха. Онно дьэ дьарыктаныаха наада буоллаха дьэ. Ону Красноярскайга тиийэн биир ый дьарыктанан баран дьэ ол омук дойдутугар таҕыстыбыт. Шүлбэ түөрт дойдуттан алтыһыыс алта спортсмен кыттыбыта. Ону мин сэттис миэстэ буолан хаалар. Ити биэс фильм уонна биир Швейцарец кэнниттэн. Ити көрдөрүү хатыланыан сөп. Красноярскайга ол эчиллэ сылдьаммын билим күрэхтэһии наада бааллааны. Бэйэбиттэн уон түөрт сыл балыс оҕолор күрэхтэстилэр. Отот алта хаастаах буоллахтар ити олаата күөгэр күннэригэр. Онно мин үһүс миэстэ буолла. Ити эмиэ хатыланыан сөп. Москваҕа бэйэм саастыылаах бэйэбиттэн тоҕус сыл балыс дьону кытта куоталаһаммын төрдүс миэстэ буолан турабын. Кыһыбар педьясаага турар дьон аттыларыгар тиийиммин хартыскаҕа түспүтүм. Ити эмиэ хатыланыан сөп. Бүгүн күннээххэ сүүрбүс результатым хатылана иликтэр, ол гынан олортон уон результат хаһан даҕаны хатыламмат, тоҕо диэтиэхэ Советскай Союз диэн тылы кытта сибээстээх. уон аҕыс саастаахпар Сэбиэскэй Союз маастарын толоробун. Уон тоҕус саастаахпар сүүрбэ түөрт маастартан сүүрбэһин кыайабын. Эмиэ уон тоҕус саастаахпар сүүрбэ үс маастарды барыларын кыайаммын үүнүөр эрдэхпинэ. Дьокуускайга бастыыбын уонна Камчаткаҕа тиийэн Олимпийскай оонньуу үрүҥ көмүс Призердарын уонна ааспыт Олимпийскай оонньуулар чемпионнарын кытта мүнүүтэнэн, сөкүллэнэн быысаһа сылдьыбыт Протоколов Москва тиийбит этэ. Ол ону көрөн бараннар, Москваттан телеграмма ыыппыттар бу киһини Советскай Союз чемпионатыгар кыттарын көҥүллүүргэ дии. Ол телеграмманы сайын буолбутун кэннэ спорт комитет председателин остуолун тардарыттан булан ылан тураллар. Онно мин Онтон ыла бу обуру ыһыытан тахлатарбын ханна кэтэбин, сыыһа-быба тоҥустан кэбиспиппин ити олохпор биир эмэ сыыстарыы буолар. Онно эһиргитигэр Бурятияттан сылдьар уол кэлэн миигин мөхпүтэ. Түүрдэн тэһэтtä сыллаах төрүөхтэр уже улахан дьоҥҥо таххан хаалбыттар эбит. Туохха күрэхтэһиигэ, Сахалиҥҥа күрэхтэһиигэ. Юниордар үрдүттэн аҕыстар эрэ хааллахпыттыы. Ону ол миитэн икки аҕа мүнүүтэ хаала иһиллэр киһи күн аайы иккис миэстэ буолан, биэс бастыҥ иһити тиийбити РСФСР финалыгар ыыталлар. Ону Олимпийскай сыл буолан, РСФСР күрэхтэһиитин оҥорбокко сразу Советскай Союз чемпионатын оҥороллор. Онно кини сүүрбахсыс буолбут. Ол сүүрбахсыс буолан баран кэлэн, эн сүүрбэ иһигэр тиирэр киһи хааллын диэн миигин хомуруйбута. Оттон миэхэ олох Хан Баашпылын оннук ааппыта. Ол иһин мин ол Михайловаттан көрдөспүппэр Евгения Исаевна көҥүллэн Пинляндия тиийэммин күрэхтэһэммин бу биир аанынан туолбут киһи араас саастаах дьону кытта тэбистэҥҥэ тиийэн күрэхтэһэммин мин ол урут кыайан туолбатахпын ситистим диэммин саныыбын бары туох эрэ табах хаалбыт буолан сөп Тоҕуһа тоҕус сыллаата Россия хайыһардьыттара аҕыс марафоҥҥа кыттыыны ылбыттар. Онтон Россия саамай үчүгэй көрдөрүүтүн сүүрбэ түөрт саастаах Чернов диэн Москва киһитэ Германияҕа биэһин биэс километргэ алтыс буолан турар. Сэттис миэнэ, тохсус эмиэ түрдэн аҕыс сыллаах төрүт мисс Австрия киһи Эстонияҕа

бэйэбин толору дьоллоох киһинэн ааҕынам. Семен Ильич бу интэриэһинэй кэпсэтиини иһин биһиги махтанабыт. Биһиги де бу эһигини эйиигин холобур оҥостор киһибит, бу элбэх дьарыктаах, хайа баҕарар дьоҥҥо киэҥ тутта кэпсиир киһибит буолаҕын. Онон дьэ эйиэхэ баҕарыа этибит бу улуу олоҥхоҥ курдук уһун үөйүүлэнэргэр, чэгиэн-чэбдик сылдьаргар, Куруук бу маннык дьоҥҥо кэпсии-ипсии, бэйэн опыккын тарҕата сылдьаргар баҕарабыт, эйиэхэ уонна дьиэ кэргэҥгэр дьолу, саргыны.